Үөрүүлээх дьоро күнү саҕалыырбын көҥүллээҥ! Азый тымныылаах ам-дам кыһын аһыыта сандал саас эргийэн сир ньуура сылыйан күөх оппут бытыгыраан сайыны көрсөркэммитигэр Урааҥхай удьуора саха омук барахсан ураа муостааҕын сайылыкка таһааран аһын үөлүн хаһаанар, уйгутун быйаҥын уһанар үтүө үгэстээх эбит. Бу үтүө үгэс биһиги нэһилиэкпитигэр билигин даҕаны баар. Онон биһиги бу кыһын Чуумпуран турбут сайылыктарбыт барахсаттар ынах сүөһү мыҥырааһынынан, оҕо аймах күлүүтүнэн, үөрүүтүнэн э, туолары кэрэ кэмнэрин билэр толору дьоллоох дьоммут. Онон эһиэхэ эмиэ бу дьоллоох кэмнэрбитин эргитэр сайылыкпыт күнүнэн итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун! Харыйа мас хаймыылаах, үөт мас эр, эркиннээх, кытыан талаах кытыылаах, бэттиэмэ биэтэстээх, ньээкэ оттоох ньэккэй сиригэр сопхуос саҕаланыаҕа саҕаланыаҕыттан бу көрөргүт улахан хотоннор тутуллан манна кыстык сирэ этэ. Ол кэмҥэ манна дьоннорун кытта кыстаабыт, бүгүн манна кэлэн олорор элбэх киһи баар буолуохтаах. Кинилэр ойор-тэбэр оҕо саастарын санаан, үөрбүт, долгуйбут буолуохтаахтар. Кэлин хэттуон сылларга бөһүөлэкпит аттыгар улахан фермалар, ыанньык фермалара тутуллан Сүөһү ас үксэ кыстыкка бөһүөлэк таһыгар көспүтэ. Онон онтон ыла бу Ньэккэй сиригэр сайын өттүгэр сайылык буолбута. Онон дьэ бу манна дьоннорун кытта көсүһэн бу сайылык диэн ураты эйгэҕэ төрөппүттэрин батыһа сылдьан үлэҕэ үөрэммит үгүс оҕолорго өйдөрүгэр-санааларыгар, дууһаларыгар Бу сылаас өйдөбүл хаалан хаалбыт буолуохтаах. Ол да иһин биһиги бу бүгүҥҥү тэрээһиммитигин бу иилээбит, саҕалаабыт тыһыынча тоҕус жүз аҕыһон тоҕус сыллаахха биһи оскуолабытын бүтэрбит выпустар итиэннэ биһиги администрациябыт, сырдык аарты кооперативпыт уонна Ил культура киинэ бу бары биир сүбэннэн Бүгүн бу ураты сылга, ол курдук Саха Автономнай Республиката тэриллибитэ сүүс сылыгар, өрөспүүбүлүкэ тибитигэр ийэ сыла итиэннэ улууспутугар дьиэ кэргэн сыла биллэриллибит ураты сылыгар биһиэхэ бу ийэм сайылыга диэн ханна да ыытыллыбатах дьикти кэрэ түгэн түгэҥҥэ бүгүн биһиги манна үөрэ-көтө муһуннубут. Бэл диэтэр, бу халыҥ былыппыт хайдан сотору күн тыгыахчы буолла. Биһигини кытта тэҥҥэ айылҕабыт үөрдүн-көттүн, биһиэхэ умнуллубат түгэни бэлэхтээтин! Бұл хайа баҕарар бу дьоро күн саха сиэринэн, сайылык сиэринэн күөх унаар буруолаах түктэбитин буруолатыахтара бу бүгүҥҥү дьоро күнү идеялаан таһаарбыт бу аҕыһын тоҕус сыл быыппыт оҕолоро уонна манна кэлбит чугастан ыраахтан тоҕуоруспут доҕор атас дьоннорбутун арыылаах алаадьынан күндүлээн уохтаах кымыһынан утары уунан утаххытын ханнаралларыгар баҕарабыт дохсун ытыс тыаһа Бу түктэбит буруота буруолаан биги биһиги бу бүгүҥҥү көрбүтүн-нарбытын дьоро күммүтүн ыытар түһүлгэбитин бэйэтин буруотунан арчылыа ыраастыа уонна бу сайылыкпыт иччилэриттэн бүгүҥҥү күн этэҥҥэ аастын диэн көрдөһөммүт бу биһиги арыылаах алаадьыннан уонна о кымыһынан айах туттубут дьэ уонна бу кылаас оҕолоро күндү ыалдьыттарга арыылаах алаадьыннан Уохтаах кымыһынан утары уунан бүгүҥҥү күммүт сиэрин-туомун, силигин ситэриэхтэрэ.

Дьүһүннэн. Күндү нэһилиэк эй, сайын олохтохторо хозяйствотын үлэ туппут нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ сайылык оҕолоро бүгүҥҥү үөрүүлээх тэрээһин Айылык күнүн бэлиэтиир үөрүүлээх күммүтүнэн эһигини барыгытын итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Оту бүгүҥҥү үөрүүлээх тэрээһини иилээн, аҕалаан бу тэрийэ сылдьар Күндиэбит орто оскуолатын аҕыс уон тоҕус сыллаах улуустарыгар, сырдык аартыкка тиркиппитигэр Нэһилиэкпит олохтоохторугар барҕа махталбытын тиэрдэбит уонна бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ үүрэн-көтөн, үөрэн, оонньоон, көрүлээн, кэпсэтэн тарҕаһыахпытын эрэнэбин уонна өссө төгүл бу үөрүүлээх тэрээһин аһыллыбытынан итии истиҥ эҕэрдэ ол курдук Туяра Николаевна Сергеева биһиги биир ытыктыыр, убаастыыр, киэн туттар э, киһибит төрөөбүт күнэ онон эҕэрдэлээн музыкальнай эҕэрдэтин тиэрдиэҕэ биһиги биир дойдулаахпыт Айталина Слободчикова Үтүө күннэн биир дойдулаахтарбар бүгүҥҥү үөрүүлээх күннэн итии-истиҥ эҕэрдэ биһиги кэргэн уонна бииргэ төрөөбүттэр сиэннэр ааттарда. Туяра Николаевнаҕа бииргэ оонньообут дьүөгэбэр эҕэрдэ. Махтал.

Айдаҕа улахан махтал. Айда биһиэхэ эһэтэ Биитэрэй бу сайылыкка үлэлээн, хамсаан ааспыттарын кэриэстээн, ахтан-санаан Дмитрий Николаевич Гуринов аан бастаан тыл көтөхпүт эбит. Онон Димаҕа Дмитрий Николаевичка тылы биэрэрбин көҥүллээн. Күндүгүт дагылахтарым дьоро күнүнэн эҕэрдэ. Бу бу тэрээһин булаан туоҕа туоjakка идеята буллаана туохтан килбитэ кэргенем яна туоҕа бастаапка туох туохтарыта бүлүүлэр СПХ-лара тоҕо оҥорбут төрүөттэрэ сайылык күрэҕэ диэн. Ону көрөн бараммыт биһи тоҕо биһи эмиэ маннык кыайыахпыт суоҕай диэн хайаҕаппыт. Быйыл былаана туох дьэ ити саха сыр төрүттэммитэ сүүс сыла уонна ол аана бу республика туох ийэ сыла улууспут былаана туох дьиэ кэргэн сыла ол иһин уонна үтүсэ биир даатабыт былаана он тоҕустар быйыл үксүлэрэ бион сааспытын туолуут онна анааммыт биһи хаятыбыт тэрдиим окуттук булана бу манна мин оһаам ааспыта

Бу сүрүлэргитин элбэтэ маннык сайылыкка оҕолору үлэҕэ, үөрэххэ, туохха үөрэтир наһаа үчүгэйбит. Уонна төрөөбүт дойдугутун бу бардаххыт надаҕан ханна да сырыттаргытын туоххутун сайылыккытын төрөөбүт дойдугутун умнумаҥ кэлэ кэлэһэччим диэн мин манна сыл аайы кэлэбин Нөкейгэ кэлэн ааһабын

Биһиги Кийииппит Ньургуяна Сергеевнаны наһаа астына, үөрэ-көтө көрсөбүт. Кини курдук бу биһиги Димабытын өйүүр өйүүрүгэр, кини бу идеяларын олоххо киллэрэригэр, кини бу төрөөбүт дойдутун кэриэстээн сайын аайы мэлдьи кэлэн манна сайылыылларыгар нэһилиэк дьонун аатыттан оттон махталбытын биллэриэхэйиҥ. Билигин тылы биэрэбин Ньургуяна Сергеевнаҕа Саха Өрөспүүбүлүкэтин айылҕатын, экологиятын, министерствотын сүрүннүүр үлэһитигэр. Махтал. Үтүө күнүнэн күндү күндэйи олохтоохторо, сайылык олохтоохторо, ыалдьыттар, бу биһи тэрээһим киэр кэлэн өйөөн, үөрэ-көтө кытта кэлбикитиэри биһи улаханнык махтанабыт класспыт аатыттан уонна Ото быйыл ити диэмаппитин курдук ийэ хылынан ол иһин биһи ийэлэрбитин олох сүдүрүйэ ийэлэрбитин бу үйэтитээри диэн маннык тэрээһин тэрийдибит уонна толу ханнык элбэхтээппэккэ мин бу быйылгы юбилейный ылбытыгар биһи аҕайах дьоннору бэлиэтиэхпитин баҕарабыт бэм президиум союза женских организаций буоларбынан

Өссө биир махтал урук туттарыа этибит Евсеева Екатерине Максимовне, руководители Төлбэ Эрэл. Евсеева Екатерина Максимовна. Ага, келбеде, елиндер, интересеппит. Виктория Владимировна.

Уонна биһиги биир одноклассникпыт эмиэ биллэр булчуттар ужордарын хыдьаана Трофянов Василий Алексеевич. Василий Алексеевич ажаха туох булт окуону, найылга окуонун наһаа тутуһар киһи Ол иһин биһи кинини рекомендациyaламмыт общественнай инспекторга ходатайство түһэрбиппит, удостоверение оҥоһулла сылдьар. Онон биһиги экологтар элээктэрбитигэр элбииттэр, киҥииттэр диэххэ. нэһилиэккэ дьону көҕүтэр бу элбэх ыраастааһын үлэтигэр экологическое просвещение биир классница бытыар Вероникаҕа

Уонна биһиги бу министерствоны кытта олох чугастык үлэлэһэр Күндэйэ оскуолатын оҕолору наһаа элбэх конкурска, научно-практическай конференцияларга, улуус да киинэ буолбатын республика таһымыгар, өссө Россия эмиэ призердардаах, элбэхтэ экспедицияҕа, биһи зеленый пионердардаах оскуолабыт Мария Маргарита Николаевна иилээх-аҕалаан көҕүтэн, үлэлэтэн, оҕолору үөрэтэн, бу элбэх туохха кыттыһалларын, мероприятия кыттыһалларын биһиги Маргарита Николаевнаҕа за вклад в экологическое просвещение на грудный знак Республики Саха-Якутия туттарыахпытын баҕарабыт. Өссө да итинник ситиһиилээхтик үлэлии турун, ыкса эбээстэһин, элбэх оҕо экологическай направлениены таланнар, оту бэйэлэрин дойдуларын үчүөйбатык көмүскүү харыстыы туралларыгар баҕарабыт. Это высший знак экологического просвещения. Онно баргытыгар махтал. Бүгүҥҥү күрэх үчүгэй бааты каастын, оны үчүгэй бааты хүнньэнин доһуйун. Нюргуяна Сергеевна махтал. Нюргуяна Сергеевна бу тэрээһини э, тэриэкэлэригэр э, кини бу ботаническай сааттан азиатскай лилиялары аҕалбыта, ол онтун аҥаарын биһиэхэ оскуолаҕа биэрбитин олордубуппут. Сороҕон бу манна ылан ити олордубутун көрүөххүт уонна бүгүн бу хатыҥ мастары эмиэ олордуохтара. Онон Ньургиана Сергеевнаҕа махтал буолуохтун. Сирэ салгыы этэр буоллахпытына бүгүҥҥү дьоро киэһэҕэ биһиги тылы биэрэбит. Геннадий Егорович Михайловка

уон манах хотел булуохпут. Даа барыга те бар Сире оголор келен ылабыт бу эһиги оонньургутугар, көрүлүүргүтүгэр анаан бу хачыал оҥорон бэлэхтээбит Геннадий Егоровичка өссө бүгүҥҥү ыалдьыттартан өссө төгүл махтал буолуохтун. Бүгүн бүгүҥҥү дьоро күҥҥэ биһиги

Үтүө, дьоро күнүнэн күндү дьоммут сэргэбит. Бүгүн биһиги нэһилиэкпитигэр Күндэйэҕэ Нэккэй түбэтигэр Ийэм сайылыга диэн хас биирдиибитигэр сүрэхпитигэр сып-сылааһынан илгийэн киирэр үтүөкэннээх тэрээһин бу буола турар. Манна кэлбит ыччаттар, манна кэлбит дьон-сэргэ бары Бу сайылык диэн тылы сүрэхпитигэр иитиэхтээн мэлдьирдьэ сылдьабыт. Ол курдук биһиги ийэлэрбит, эбээлэрбит, эдьиийдэрбит, аҕаларбыт бука бары сайылыкка үлэлээбиттэрин киэн тутта сылын аайы кэпсэтэбит. Кэпсээнтэн кэпсээн диэбиккэ дылы, мин тапталлаах ийэкэм уонна аҕам бу Аҕа дойду улуу сэриитигэр күндэйи буолаларын Тыраахтарынан тиэрэн бурдук бөҕө үүннэрбиттэрэ иккиэн трактористар этэ. Онтон сэрии кэнниттэн Бутаас ферматыгар икки сылга үрдээх үчүгэйдик үлэлээн ааспыттарын кэпсииллэр. Сайылык диэн оттон күндэйэлэргэ бастакы саамай сырдык өйдөбүлбүт. Тоҕо диэтэххэ, Унтаар улууһугар саамай элбэх сайылык баар Элбэх ынах сүөһү, сылгы сүөһү манна иитиллэн турарын бары бэркэ билэбит. Бүгүн бүгүҥҥү күҥҥэ мин ол сүөрэн-көтөн тураммын, уопсайынан оскуолабыт үлэтигэр куруутун көхтөөхтүк кыттыһар. Сылын аайы кэлэн бу «Зеленый от-күөх» пионердар этэрээттэрин тэрийсэр, Күн эко диэн бүтүн республиканскай лааҕыр бастакы лааҕыры манна арыйсыбыт күндү кийиппитигэр, Гуриновтар кийиттэригэр, Күндэйэлэр күндү кыыстарыгар Ньургуйаана Сергеевна Гуриноваҕа Күндэйэр тосхуолатын коллективын аатыттан Бэйэбит махтал сурукпутун туттарарбын көҥүллээҥ. Сырдык санаам иэйиилэрин тылыннараммын, күнүн аайы сүрэхпэр үөрүүлэнэммин, сырдыгынан сыдьаайар мичээрдэнэммин, тахсар күнүм сарыала алгыстанабын. Тулам үөрэр, сырдыыр, оннум субуйабын, үкэр окко таалалаан күөлэһийэбин. Уйулҕабын уйгуурдаан уйадыйабын, сарсыҥҥылаах санаанан саргыланабын. Убаастабыллаах Георгиана Сергеевна, поэт бытыыллара эн ис кэрэҕин, уйан дууһаҕын, сырдыгыраа сыраларгын, дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө сыһыаҥҥын, үлэһит, талааннаах бэйэҕин кэрэһэлиир курдуктар. Сылын аайы Күндэйэр тоскуолатыгар, кини сайдыытыгар оҕолор, учууталлар Экологическай тыыҥа иитиллиилэригэр ис сүрэхпиттэн кыһаллан көмөлөһөргөр оскуола коллективын аатыттан дириҥ махталбын тиэрдэбин. Күндэйи нэһилиэгэр ыытыллар Ийэм сайылыга диэн ахтылҕаннаах сайылыкка үлэлээбит хамсаабыт күн бүгүнүгэр дылы истиҥ сылаас тылынан ахтыллар күндү дьоммутугар аналлаах түөкэннээх тэрээһининэн эҕэрдэлиибит уонна бу үөрүүлээх түгэҥҥэ эһиэхэ эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр Инникитин даҕаны сайдыы сардаҥалаах аартыгар туһаайыллыбыт айымньылаах үлэҕит биһигини кэрэхсэтэ, утумнааччыларгытын угуйа турдун диэн бастыҥ баҕа санааларбытын этэбит. Эһиэхэ, тус олоххутугар, чугас дьоҥҥутугар дьолу-соргуну, үгүс үтүмэн үөрүүнү, кытаанах доруобуйаны ситиһиилэри баҕарабыт. Уонна биһигини өйдүү ырыттын диэн рамкам. Ачыкпыт хаартыскаларгытын манна ыйаарын уонна эн кэрэ дууһаҕын өйдүүр буоламмыт бу хоһоонноох кинигэ бэлэхтиибит. Этэҥҥэ буолуҥ, дьоллоох буолуҥ. Уонна бүгүн биһиэхэ сайылыкка Агроскуола ынахтара көрүллэн тураллар, тарбыйахтарбыт мэччирэҥҥэ бэрт сүрдээх үчүгэйдик сылдьаллар. Онон мин бүгүн эмиэ улахан махталбын тиэрдэн туран эҕэрдэлиибин. Эмиэ тиийэн кэлиэммин сардаҥалаах сайылыкпар ахтылҕаммар сиэттэрэн аймыһыйа тиэтэйэн Сылгы сүөһү мунньустар тумулугар тахсыаҕым, ахтылҕаным түптэтин буруотун наардыаҕым. Убаасталлаах Юлия Степановна, Юлия манна кэл, күндэй нэһилиэр ыытыллар ийэм сайылыга диэн ахтылҕаннаах сайылыкка үлэлээбит хамсаабыт күн бүгүнүгэр дылы итиистиҥ сылаастынан ахтыллар күндү дьоммутугар аналлаах үтүөкэннээх тэрээһиннэн эҕэрдэлиибит, Эн Күндэйэ нэһилиэгин орто оскуолатыгар агрохайысха ситиһиилээхтик киирэригэр эдэр көлүөнэ ыччат тыа сиригэр кэрэмэн кэскили, алгыстаах олох үөрүүтүн, тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктаныы кэскиллээх буолуутун мэктиэлиир үтүө суобастаах үлэҕин үрдүктүк сыаналыыбыт. Оскуола үөрэнээччилэрэ Эн салалтаҕынан наукаҕа бастакы хардыыларын оҥордулар. Күндэй сирин-уотун иҥэмтиэлээх отунан аһаабыт, өлгөм үүтү биэрбит ынахтарбыт үүттэрэ, дьааҕылаах эбэ хотун, сапропел диэн сыалаах бадараана үөрэтиллэн-чинчийиллэн, бүтүн Россияҕа бастыҥ үлэ буолан сыаналанна, үрдүктүк биһирэннэ. Юлия Степановна, эйигин бу үөрүүлээх күҥҥэ сөп түбэһиннэрэн, билиигэ, көрүүгэ, сайдыыга дьулургун, тохтообоккун мин диэ үрдүктэн-үрдүккэ дабайар сырдык иэйиилээх санааҕын сыаналыыбыт. Эн быйыл иккис үрдүк үөрэххин бүтэрбиккинэн, химия, биология курдук уустук предмет

ситиһиилэри тосхойо туруохтун. Уонна Юля үрдээх үлэһит, булчут, ону тэҥинэн күндэйэҕэ тэҥэ суох туорт астаачынан биһи киниэхэ эмиэ бу бу күҥҥэ сөп түбэһиннэрэн истиҥ бэлэхпитин туттарабыт. Барыгытын өстө түгүл эҕэрдэлиибин, сайылык Түптэтин буруота угуйа туруохтун, бары дьоллоох-соргулаах доруобай буолуҥ! Бахтал Маргарита Николаевнаҕа билигин салгыы тылы биэрэбит сырдык аартык салайааччытыгар Алина Александровнаҕа. Бүтүү күннэн күндү айылы кулуктаахтара Сөһүлээх үрүҥ сөһүлээх хаһаайыттарбыт бу хайылык күнүн батахпытыттан бу ковидынан хибээстээн ыраатта оттон мунна бу барыбытын эҕэрдэлиибит бу үчүгэй бай күрэх тэриллибитинэн уонна бу аҕы он тоҕус сыллаах выпустарга эмиэ улахан махталбытын тиэрдиэчибит аhaa уонна бу күндү толбох хотуттарбытын эҕэрдэлиэхпин баҕарабын Убастабыллаах Василиса Прокопьевна, Саха сыр тэриллибитэ сүүс сылыгар, Саха сиригэр ийэ, Сунтаар улууһугар дьиэ кэргэн сылларыгар анаан ыытыллыбыт Күндэйэбит нэһилиэгэр ийэм сайылыга истиҥ диэн тэрээһиҥҥэ тэрээһининэн истиҥник эҕэрдэлиибит, Уонна нэһилиэкпитигэр тыа хаһаайыстыбата сайдыытыгар дьоммут-сэргэбит бөҕө туруктаах, чөл доруобуйалаах буоларыгар ис сүрэххититтэн кыһанан, өр сыллар усталарыгар удьуору тумнаан төрүт дьарык симэлийбэтин, үрүҥ илгэ үрүлүөрин, эмис эрдэлэйэрин туһугар кыһанан үлэлии-хамсыы сылдьаргытыгар, ыччаттаргытын тыа сиригэр олохсутан Төрөөбүт үөскээбит күндэйэбит социальнай-экономическай сайдыытын сайдыытыгар бөдөҥ кылааккытын киллэрэ сылдьаргытыгар ис сүрэхтэн махтанабыт. Элбэх оҕону күн сирин көрдөрөн, иитэн-харайан, улахан дьиэ кэргэн далбар хотуттарын аатын чиэстээхтик сүгэн, нэһилиэккэ кооперативпыт ыытар бары тэрээһиннэригэр күүс-көмө буолан атыттарга холобур буоларгытын сыаналыыбыт уонна инникитин даҕаны сырдык аартыкка перкиппыт көмөтүнэн нэһилиэкпит инники сайдыытыгар улахан олук уурулларыгар өйөбүл тирэх буолан чэгиэн, чэбдик, доруобай, барытыгар көхтөөх, көрдөөх, мындыр сүбэһит буола сылдьаргытыгар баҕарабыт. улахан дьиэ кэргэҥҥитигэр мэлдьи сайдыы, ситиһии, дьол-соргу, доруобуйа доҕуһуолланыҥ, кэскилгит кэҥээн истин диэн алгысбытын аныыбыт. Василиса Прокопьевна, Кэрэ дохсун кыстыһынан эҕэрдэлээн биэриэхэйиҥ! Эмиитинник махтал суругу туттарабыт убаастабыллаах Валентина

Махтал сурук туттарыллар убаастабыллаах Анна Прокопьевнаға. Анна Прокопьевна,

альбина николаевна семенова туруйа сайылыгын бу баһылыгар туттарыллар. Аха, дирэ. Дирэ. Аха, онно ти ағардалан туран кыһын ұқты бу биһиги ниһаныыргытыгар бу чөйбайы туох бэлэх-бэлэхтээтибит онна онна бу Бу тустарга, аҕымон тоҕуссулларга администрацияҕа бу биһи кооперативпытын өйөөн, бу манныктары биктери махтанабыт. Дирэ бу үөрүүлэх чааспыт түмүктедere чугаһаата, онон бу түмүкпүтүгэр биһиги бу бүгүҥҥү наҕараадаламмыт, эҕэрдэлэммит дьоммутун өссө төгүл музыкальнай эҕэрдэтинэн бигэргэтэн биэрэҕэ Наталья Веригина. Үтүө күннэн күндү сайылык олохтоохторо уонна бу ыалдьыттара. Бүгүҥҥү үөрүүлээх күннэн эҕэрдэлиибин барыгытын. Уонна куруук сайылык Кытын ахтыҥ, санааҥ, үлэлээҥ, хамсааҥ диэн туран бу музыкальнай эҕэрдэбин тиэрдэрбин көҥүллүм.

Дьэ салгыы биги, биһиги бүгүн дьоро күммүт хаамыытын билиһиннэрэргэр уонна бу дьоро күнүнэн оттон эҕэрдэ тылы этэригэр биэрэбин Олимпий Валерьевичка. Үтүө күнүнэн күндү ыалдьыттар уонна бүгүҥҥү күрэхтэһии кыттыылаахтара. Күрэхтэһиибит бары билэргэ курдук биэс түөһүмэҕинэн барыаҕа. Кубок билиҥҥи туругунан хамаандалар Ньэккэй хамаандата таас, элгээн, Каакымаара уонна бу выпуска он тоҕус хамаандалар бааллар. Биэс хамаанда буолла. Сээп отобу күрөхтө иннинэ үшүөрдүк балаһыанньаны уонна хайдах күрөхтөһөрбүтү иһиэлии кэпсиэҕим. Ол иннинэ бастаан бу Ньэккэй хамаанда Ньэккэй олохтоох айылык олохтоохторугар бу биһиги буупус аатыттан бу волейбольнай сетка уонна мээчик бэлэхтиибит. Бу айылыкка сынньалаҥ кэмигэр мээчиктээн, спордунан дьарыктанан оҕолор дьарыктаныахтара диэн. Сэрэ, оҕолор кэлэн ылыңар маннык. Оля, кэлиҥ. Коля бу Тимур ааһын оскуола волейбольнай командатын чилиэннэрэ блин бу манна дьарыктананнар өссө улахан ситиһии ситиһиини кыайыыны-хотууну итиэхтэрэ диэн эрэнэбин. Ээ уонна бу

утарта көстөн олорон аһыаххайыҥ, эбиэттиэххайыҥ. Уонна же бу эбиэт кэмигэр лотерея оонньонуоҕа инне олорбут дьоҥҥо барыгытыгар нөмер биэриэхтэрэ ол нөмеринэн лотерея оонньуохпут онон ханна да барбаккаҕыт Бука бар кыбыстыбаккаҕыт, анал ыҥырык кэтэспэккэҕит, оттон иннэ хаха дьонуттан иһиргэ-уокка аһыы үөрүйэхпит, онон иннэ скатер тэлгээн бараммыт уһун синньигэс остуол тула олороммут, бу эбиэппит да буолла, онон чайдыаххайыҥ, аһыаххайыҥ.

үһүс сэттис күөрчэх атыйыы барыта ытыктаан кэлбит буолуохтааххыт манан хаддаҕы ытыйарын оту манна анал жюри көрүөҕүн уонна бүтүн эһиге бидоннаах ууну таһыы диэн буолар

Төрдүснэккэй бэһис таас бэрэ хамаандалар бу икки оҕотун билигин миэрэ аһатыытыгар бэлэмниигит. Ньирэйдэрбитин баайан бэлэмниэххэ наада.

Ньэккэй таас да буллаҕына бээлэр сүүрэллэр. Бириэмэ түн көрүөхпүт. Кэрэ болҕойон истэбит оҕолор. Билигин манна турабыт. Манна старт бэрилиннэ дааны мантан уол хүүрэн тиийэ. Ол күрүөһүгэр хүүрэн тиийэн ол аптаабы тарбыйаан тутанылар уонна аҕалан баайан баран уонна килиитин көрдөрөр. Аһатааччы кыыс таман төһүүр аммаҕайан тиийэр, аһатан бүтэр, кураанахтаах тарааны манна һүүрэн кэлэр. Өйдөтүбүт, манна финиш манна буолуо. Манна келлэххитинэ стоп. Өйдөннө да? Бэлэмҥит!

Аа, чемпион. Кэрэ бастакы этаппыт түмүктэннэ. Э,

Тылы бэс. Күкүндэннэн, икки мүнүүтэ биэс үкүндэннэн бастакыннан таас командата таҕыста. Иккиһинэн, икки мүнүүтэ хүйбалта. Үкүндэннэн элгээн командата. Үһүскэ, икки мүнүүтэ отут эттэ. Үкүндэннэн ньэккэ командата. Төрдүс, үс мүнүүтэ ровно. Буопуса уһун тоҕус, үс мүнүүтэ отут Төкүндэннэн Каакымаарап Бака бэһис. Дэрэбилиини өһөс торбос. Манна икки эр киһи кыттар. Так, бастакыннан барыахтара таас уонна ньэккэй. Маннара, маннара.

көрдөөхүпте кыһыөрүүтэ биирдии оҕо кыһыөрөбүт биирдии оҕону уол да буоллун кыыс да буоллун бу манна кэлэбит Көнүө.

Ньирэй бирииһэ туттарыллар. Гуринова Татьяна Николаевна бирииһэ туттарыллар Меккэй сайылыгар. Гера Меккэй. Бирииһи туттарар Татьяна Николаевна Уола Дмитрий Николаевич. диэн күрэххэ би Зоя Григорьевна Найпати Кириллович ааттарынан анал бириһи биһи ийэбит сайылыгар ийэбит ийэлээҕэ аҕабыт олорбут сайылыгар таас сайылыгар аныыбыт Кутанаҕа баар бу Росток филиал тыгын чабаҕаһынтан сертификаттар. Доктор түһэриэмдэ. Биһиги эмиэ кылааспыт биир выпускницата, бииргэ үөрэммит кыыспыт Николаева Наталья Петровна. Ийэтин аатынан Николаева Таисия Алексеевна Анал бирийэ биэс тыһыынча туттарыллар Егорова Надежда Дмитриевна. Билии туттарар Анастасия Алексеевна көмөлөспүтүгэр махтанан туран бэйэбит махтал уруккутун туттарабыт Евсея Валентина Васильевнаҕа уонна бу Николаева Елена Николаевна аатынан анал, анал бириис Кым, Байдам, Күрүлгэн иккитигинчэ сүүрбэһис сылла аҥарда подписка. Адресым берер.